Tiyya qaalii haadha manaa gaarii ta sin aarsine tan sin daarsine ha tan gizee ati gabbaattee ol deebitu ha haala gaariin si simattu ha tan nuraarra ciitee dhuftee waan ati harkaa qabdu sirraa fuutee bishaan qabbanaa'aa si kannite yoo aara qabaattellee yoo baqqa miirree addaa alaa fiddee kan dhuftu yoo kan ati jiraattu taheewu jechuu tan waan san hunda si irraanfachistu ta akkasii rabbi siif haa kannu Insha Allah yeroo gabaabduu keessa gammachuu teena haa garsiisuun siin jaha yaadaa muraada kee rabbi siif haa guutu insha Allah hundaa keessaniyu isa qofaa miti hunda keessanuu hunda keessanuu rabbi sin haa milkeessu maaliif takkaffaa irratti eh, nama jaalattu arkachuun yaani eeyba akkasumatti eh, waan addaati jechuu gammachuu bareedduudha nama wal jaalatu waliif firuu rabbi Waan akkas nama gammachiisu hin qabu. Deebi'i waan hin jaalanne takka nama hin jaalanne takka dirqama takki immoo familiin kee yoo katte si kannu tahe takki immoo akkuma tasaatti baqa wobumaaf jettee yoo kan itti seentu tahe booda yaani si si dabbaraan sii galee. So kanaaf gizee heeruman gizee fuutan yaani gizuma duraa firraa laaltani dirqama jaalalti jiraachu qabdi gammachun jiraachu qabdi san booda immoo jireenya nagaa wajji jiraattan jechu ilaa rabbiin je'etti kanaafu nama isin jaalatan rabbi isiniif haa kannu tan isin jaalattu ta isinilleen jaalattan ta akkasii rabbi isiniif haa kannu inshaa hunda keessaniifu. Sanumaami gaaluyyee sanumattiin sii godha hayyee. Teetumattiin sii godhe akkam jetta? Kanaafuu isinaa milkeessuu hunda keessanuu.

Fayuma. Alhamdulillah galata rabbi. Eshi bani samani nan jani murtin bura hin jiru bilula na bira dhise kabbe hate boye. Murtin ha dhufu ni ye hin jiru. Esh. Eshi baqa hundaafuu si dubbisa. Akkasii uummata kiyyaa maaliif mutii godha waan addaa waan biraa haasawutti hin jiru. Kanaafuu maal waliin immoo si wal uffanni si waliin jiru. Akkasii uummata kiyyaa nama wal jaalatu hamtuun isin jidduu hin seenini. Inshaallah rabbi isin haa milkeessu yaadaa muraada keessa rabbi isiniif haa guutu waa yaaddanii wajji wal gahaadha. Gammachuu addunyaa fi akhiraa rabbi isiniif haa kennu. Warri heerumtanii jirtanillee fuutanii jirtanillee jireenya keessan jireenya bareedaa rabbi isiniif haa godhu. Akka Sahaboota keenyaa jechuu haa keessa rabbi isiniif haa godhu jireenya amma qofa jiraattan osoo hin ta'in kan fuulduratti illee gammachuu qabu jechuu maatii tee wajjiin abbaa manaa keetii wajji haadha manaa keetii wajji ilmaan gaggaarii irraa arkattanii akkasuma jireenya bareedaa mana bareedaa makiinaa bareedduu gibbii bareedduu taa keessa rabbi isiniif kannee hunda keenyaafuu waliin nuu kennee jechuu akkasi jiraattan san rabbi isin haa godhu wallahi inshaallah tokkoffaa irratti jiraachuuf namni dhalaas haa ta'u dhiira haa ta'u jaalala malee abbaa manaa malee haadha malee haadha manaa malee taa'uun yaani ni ulfaata ni teenya yoo jenneewu ni ulfaata jechuu so kanaaf nama wal jaalatanii wajji waliin dhuftanii haala gaariin jechuu jireenya bareedaa yoo kan jiraatan ta'e jaalalti jiraannaan maalish jaalalti bakka jirtu waan hundaatu jira risqiin ni jirti barakaatu jira iimaanaatu jira iimaanaa fi risqii fi barakaa kana keessa jechuu rabbiin amala kee kana laalee jaalala abbaa manaatii fi haadha manaa kana laalee jireenya bareedaa kan hamaa hin ta'in jechuun rabbi nuuf kan nuu danda'a risqiinis dirqama nuti takkee kan itti heerumnu takkee immoo tan fuunu tun dirqama inni mana haa qabaatu jechuu hin dandeenyu makiina haa qabaatu jechuu hin dandeenyu maaliif kun hireedha dirqama Akkasitti tujjaara haa tahu yoo jenne isiinis tujjaara haa taatu yoo jenne maaliif jireenya keenya kun guutuun ni bada jechu maaliifi umriin teenya tun amma takkiyaanii bakka akkan taane faa osuma bakka biraa daleenuu mana namaa daleenuu kanafaa umriin namaa dhumni dhumuu dandeessa keessaa fudhalaan jechu kanaafuu Dhiira takka jabduu haa taatu, jaalala namaa haa qabaatu, ibaadaa Rabbii isaa haa qabaatu, akkasitti hunda keessanuu hundi keenyaa hojjechuu amala isaanii bichi ilaalu qaba. Dirqama amala nama sanii gizee ilaallee namni kun nama akkamiiti? Dirqama yeroo waa xiqqoof immoo fuula dura hangaan yoo wajji jiraadhu Amaala akkam qabaachuu tahaa yaani sii galee jireenya isaa kanan deemuu ni dandahaa gizee ana fuudhellee haa tahuu gizee heerumtanillee akkuma fedhee haa tahuu jechuu yoo kan kana qabaatu tahee ahlan wasahlan heerumaan maaliif gaafa isin walitti dhuftan jechuu Risqiin Rabbii tan yani isin ofirraa hin beeyne isinii kanuuf haa dandaha. Dirqama osoo nuti tujjaara minaamin kana jennu umriin tiyya nu harkaa deemti. Dhiira tahee dhalaa tahee. So kanaafuu bakka jaalalti jirtu bakki iimaanni jiru keessaafuu risqiin numaa ni hanqatti jee hin yaadu ani wallaahi laaziim. Kanaafuu kabajaa kabajaa qabaachuu bakka achi booda Rabbii waan isin barbaadan. Waan nuti barbaannu nuuf kennuu danda'a. Tokkoffaa irratti amala gaarii qabaachuudha. Akkatti namaa wajjin jiraannu jechuun dirqama yeroo hunda lubbuun teenyaa fi wanni keenya hundi maallaqaa fi yaani bareedina irratti hidhamuu bichii hin qabdu. Kanaafuu onnee qulqulluu qabaachuudha. Onnee qulqulluu yoo qabaattee bakka riskiin jirtu bakka imaanni jiru kabajaan jirtu riskiillee hin hanqattu jechuudha. Jaalaluma teetu nafaa rabbi agareeti ta abbaa mana keetii agaree tee agaree rabbin si razaquu dandaha jechuu tokkoffaa irratti namni gizee wal fuudhe takkii faanii issi jala risqiitu jira taha takkii faanii isaa jala risqiitu jira taha takka lamaffaa irratti immoo karaa kanaan yoo saffisaan dhufuu baatte Yeroo ilmoo faa arkattee sababa ilmoo saniitiin rasbiin sii dhufuu dandeessii maaliifuu nuti itti yaaduu hin qabnu jechuu maaliifii rabbiin isinii fi ilmoo teessanillee isinillee jechuu anaa kan isiniif kannu nuti amma fakkeenya gizii heerumnee maal wajji jiraanna mucaa kana maal nyaachaa wajji jiraanna Biyya namaa keessa jirraa akkamitti dahoo yaani akkamitti dandeenya soo kanaaf ani hin heerumu ani akkana hin godhu ani hin fuudhu yoo jettee daraan kaa'u jireenya akkana sitti haa dhufa jechuu kanaafuu itti yaaddanii suma waan takka eega rabbi walitti isin fidee eega qalbiin teessan waan sanitti isin gammaddu kan tahe shakkii takka malee sanuu keessaafuu marii ilma namaa dirqama namaa mari'achuu hin qabdan bultii keessa Eega rabbii gadiitiin faamiliin keetuu waan sirraa laalan hin jiru jechu ati ifii keetii firraa laallaa yaa wanni kun naaf taha kami naaf hin tahuuyi jettee yoo ati firraa laalte rabbiin yoo namnilleen jechu yoo akka hama yaade atillee yoo akka hama yaadde yaa rabbii rakaa lamatti salaatte yaa rabbii qalbiin tiyya kunilleen akkana jechu jira soo namnilleen akkana jechu jira sababa kanaaf jecha yoo wanni kun waan gaarii tahee Anaaf immoo yoo waan bareedaa tahe nu jechuu dhugumatti galaa deemtanii wudu'aattanii niyyattanii jechuu salaatu dura niyyachuudha waan takka godhuuf soommanuufillee salaatuufillee niyyachuudha niyaa toluu jechuudha waan kanaan godha jettee deemtee rakaa lameen kee jechuu ulaatii cufattee yaa rabbii an waan kana jaaladhee jira takki intala tana jaaladhee jira takki immoo gurbaa kana jaaladheetiin jira soo kanaaf maal godhu qaba Yoo wanni kun kan kheeyrii qabu tahe baatitti hin barbaadu, torbanittillee hin barbaadu, guyyee lamaaf sadiin kana keessa na garsiisi yoo jetteen, wallaahi laazim garuma qulqulluu onnee qulqulluu saniin karadhu. Wallaahi laazim Rabbi si agarsiisa. Atummaan niyyaa tollaan jechuun niyyatti waan san godhatteemi niyyaa tollaan Rabbiin kee si agarsiisaani. Yoo waan kana hamaadhaf kan tahu tahe yaa rabbi kiyya guyya hangana kana keessatti waan kana hojji takki adda na baasi takki immo akka lubbuun tiyya hin cinqamne jechu waswaasa akka natti hin dhufne narraa qabi jechu qabda lammaffaa yoo waanni kun kheeyrii naaf qabaatu tahe naaf waan gaarii yoo kan tahu tahe yaa rabbi yeroo gabaabdu keessatti nama sanii hojji waliin na fidii isii tanaa hojji waliin na fidii takki immo isa kanaa hojji waliin na fidii Jattee kan du'aa'ii godhattu yoo ta'e wallaahi laaziim bakka rabbi nuti waan nuti haasofnu kan nu dhagahaa bar deebifaa silaa akka keenyaaf kana ta'e kan nu deebisee bakka rabbi nyaanii waan hunda taasisee jira nuti siif godhaatummaa niyyaa tolee salaata kan salaatii yeroo hunda du'aa'ii godhadhu Inninuu Rabbiinuu jechuu waan hin taane harka si hin kaahu, bakka hin taanes si gadi hin nannaqu, bakka irraa fuudhaa hin taanetti jechuu. Xaafii takka gizee ganna hiixan bar bakka hin taanetti bar guuruullee nama dhibdi jechuu. Kanaafuu. Bakka hin taanen Rabbiin kee si gadi nannaqu waan sirraa bareedu siif kanna waan sirraa malu siif kanna kanaafuu hunda keessanuu abdii hin kutinaadha abdii kutachuun hin barbaachisu yeroo hunda jireenya bareedaa jiraachuu feetan namaanis hin mari'atinaadha tokko Saahiba haa tahu waan fedhe haa tahu dirqama namaa mari'anna jechuu hin qabnu. Waan kana jaalattii mi itti seeni ofii keetii. Yoo namaaniin mari'adhe jette akkana akkana akkana jedhanii karaa irraa si meeysuu faa dandaha namni. Wahuma kheeyrii takka waan kheeyrii sii qabuu bar ilmi namaa kun yooniin namattiin himadhe saahibattiin himadhe jette no aboo kun hin tahu dhiisi nurraa kun akkanaa bar tun akkana turtee malee naa mini waliin jahan jechuu. Kanaafuu. Takkee family kee bichi waan kana hubachiisi takkee mataa keetii murteessi waan kana naa tahe jee itti seeni khalas tawakkaltu alallah tawakkaltu waan jetti immoo rabbitti tawakkalattee yoo kan itti seentu taate kana rabbiitu siif godhe namni siif wanti hin jenne namni itti sin neenne jechuuf itti seente bultii yoo namni itti si naqe Takkee nama saniin wal dhabda taha takkee immoo wahumaatu dhufa taha sababa nama saniitiin akkana tahee ture bar jetta sammuu kee keessatti gizee waan kanatti illee seente jechuudha kana akka hin yaanneef akka wanti hin jenneef tawakkaltu yaa rabbi sirratti dhiisee jira atuu bakka hin taane nanneexxu bakka bareedduu na geessi yaa rabbi kiyyaan si malee hin qabu sumaan gargaarsifadha yoo jette rabbiin dhugumatti gabrittiin tiyya tun Ana malee nama gargaarsifatte hin qabdu kanaafu jee waan gaarii rabbi si hiruufaa dandaha jechuu nuuf hiruufaa dandaha akkasuma kakanaa olillee jechuu kan bultii olillee wahuma barbaadde jireenyuma keetirratti wahuma barbaadde yoo rabbiin mariyadhu rabbiin waan barbaadde si godha waan ati barbaadde risqii keenya duraanuma rabbi nuuf katabee gaafumaa gaara haadha keenyaa keessa jirru gammachuu haa taatu hamtuu haa taatu hundi keenyaa nuuf barrooytee jirti jechuudha guyyuma keenyaatu wanti ta'u jira malee nuuf gahu jira malee kanaafuu waa yaaddanii hojii rabbi wal isin haa geessu waa yeroo hunda yeroo dheeraa yaadaa turtanillee yeroo gabaabduu keessatti rabbi isiniif haa godhu Uum waan yaa rabbii kiyyaa wanni kun sanaaf hin malu jettee bakka yeroo hunda mataa kee kan itti cinqituun itti rakkattu hunda yeroo gabaabduu keessatti ah, baatii miti torban kana keessatti rabbi isin haa agarsiisu ah, waan yaddanii wajjin wal gahaa yaadaa muraada keessan rabbi isiniif haa guutu risqii bareedduu rabbi isiniif haa kennu

harkasii sa rabbi isiniif haa godhu inshaallah riskii bobballoo isinii kannee abbaa mana keenyaatti illee nuuf kannee warra qabdaniif isinillee warra hin qabne hiree teessan rabbi isiniif bareechee abbaa mana keessanii isiniif milkeessee bakka waan ajaa'ibaa baqqaa jechuun eegas booda inshaallah abbaa mana keessanii haa akkasitti yeroo gabaabduu keessatti mufaajaa adda addaa makinaa biteeti sapiraayis godha waan adda addaa jechuun waan lubbuutee feetu. So kanaafuu hundi keessanuu du'aayii godhadhaa yeroo hunda keessaafuu. Du'aayii godhachuun waan bareedaadha. Kanaafuu hundi keessan godhatu nu warri aamiin aamiin ilaa ilmaa jechaa jirtanis. Walahi rabbi sinaa milkeessu sun hundaa'u rabbi sinaan milkeessu ani isinifin godhaam yoomin isinii godhuu dhiise yaaboo sijjamaran gizee du'aayii godhinaan jedhan yeroo hunda if keessaa hambiseetini nahumaan yaa bakka namra laayivira jiru kan yoo ta'e isaanumaaf hin godhe leeshif keessaa if hambiste naan jaa namni Kanaafuu hunda keenyaa'uu Rabbi nuuf haa qeebaluu du'aayi nuti godhanneef yaada muraada keenya Rabbi nuuf haa guutu. Amma sagantaa ajaa'ibaa torban kana guyyaa sabti jechuun ustaazota keenya Shee Anas faa ustaaz Ibsaa faa mana Abu Sabraddiinitti walitti qabamanii Waa'ee dargaggeessaa kanarraa waanuma kalaas haala jireenyaa kanarra haasawuu fi bu'ee sanillee viidiyoon kutiillee hin gadhiisee jira. Tiktaak isaa jala seenaadhaa riippostillee laayikiillee godhaa sheersheerillee godhaadhaa sagantaa sana guyyaa sana hundi keessanuu hin hafinaan isin ja'a viidiyoo irratti hojjennee jirra. Lallaadhaan isin ja'a hundi keessanuu. Rabbi isin haa milkeessu. Aamiin aamiin habiibti tiyya aamiin aamiin aamiin. Walumaanuu rabbi nu haa milkeessu. Risqii bareedduu rabbi nuuf haa kennu. Tan ittiin gammannu, tan miskiina ittiin gargaarru, tan yatiima ittiin gargaarru, tan madarassaa ittiin ijaarru. tan hajjii haadhaa fi abbaa keenya ittiin finnu tan hajjii abbaa mana keenyaatii wajji ittiin dheeynu tan biyya biyya adda addaa jechuudha bakka bashannanaa bakka haraamitti osoo hin ta'in rabbii nu addi sana bar isin farrasheetiin jiraa jee bakka nama yeroo hundaa abbaa mana fiitii wajji gammadee biyya adda addaa wajji deemee wajji fataa jee wajji sanaa jee Akkasi deemu rabbi nu haa godhu kaznaa isaa rabbi isiniif haa banuu nuufillee rabbi haa banuu risqii hangana hin jaamne tan gizee dhuftuus kottuu miti tan wal dhaltu san taa keessa rabbi nuuf haa kannu hunda keenyaaf waan haafis isiniifillee rabbi haa kannu warri abbaa manaa hin qabne abbaa manaa gaarii rabbi isiniif haa kannu abbaa manaa bichaa jennaan ga'a. jabaa kan haalaa fi amalaan nama bira jaalatamaa kan bakka deemu mul'atu kan taa'u bareedu haa keessa rabbi isiniif haa kennu kan gandaan dhaquu ta'u kan ganda wajji dhaquu ta'u haa keessa rabbi isiniif haa kennu kan isinirraa bareedu rabbiin ni beeka. akkasi rabbi isiniif haa kannu jaalala namaatis rabbi isiniif haa kannu jaalala namaa tana qabaachuu tokkoffaa irratti jaalala namaa gisee qabaatte akka malaayikaaf rabbiin si jaalachuu jiraatan bichaa abdi yaani beekuu qabna jechuu beekuu qabdan isinillee anillee beekuu qabna jechuu tokkoffaa irratti namni gisee si jaalate akka waan rabbiin si jaalachuu jiruuti. Akkasuma malaayikaa illeen si jaalachu jirtuti jaalalama rabbi sinif haa kannu anaafis isiniifis rabbi haa kannu dhiiraa fi dhalaa keenya hunda keenyaafuu wal jaalachu illee rabbi aadaa nuuf haa godhu akkasiin isiniin jaa. Galatoomaa. Okkee xiqqoo du'aa isinii godha. Laappaa tolfadheetiin du'aa isinii godha amma xiqqoo. Okay. Isinis galatarraa hafaa.

Hunda keessanuu dhiiraa fi dhalaa hin jennee rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessan rabbi isiniif haa guutu hamtu isiniif haa isiniif deemtu abbuma dhufte sanitti abbuma irraa yaadamtee dhufte sanitti rabbi nurraa haa deebisu balaa siif gabbaatu hunda rabbi sirraa haa qabu Malaikkaa isaatin rabbi nu haa eegu gizee baanu gizee gallu gizee deemnu gizee teenyu bakka hundattuu jechu rabbi malaikkaa isaatin akkuma nu eege jira rabbi malaikkaa isaatin nu haa eegu inshaallah obboleeyyan kiyya hunda keenyaahu jechu haalaa fi amala keenya rabbi nu haa bareechu jaalala namaalee rabbi nuuf haa kannu rabbi nu haa gammachiisu addunyaa fi aakhiraa addunyaa qofaa miti Addunyaan ganda sobaati. Hunda keenyaahuu rabbi nu haa milkeessu.